Ok, twabasiima twija ogundi omurundi okugaaniira aha bukama bwa Ruhanga, yes last time tukagaaniira kandi twagaaniira ebintu birungi munonga, nyine amatsiko ngu haine eki wihire, mbwenu eri izooba twija kugaaniira aha oku turabaasa kutaaha omu bukama bwa Ruhanga. noobaasa ota obukama bwa Ruhanga? Yesu twabumanyire, kwonka omuntu abutaaha ata? Naayetenga ki okutaaha omu bukama bwa Ruhanga? As once again ndi Euclid Owomugisha na munywani wangye.
Eiziina ryangye ni Paragraph Nkabutoosha, ndi aha Baineruhanga Paul Twesigye. So naanye naija ngu tugaaniire aha bukama bwa Ruhanga. kandi oku orikubaasa kubutahamu. Obwo buri obukama bwa Ruhanga owaatuhangire ogu otukunda, ku twakuba tutaburimu nituba tutafeereirwe kandi nk'oku twire twareebire mbwenu twija kugaaniira oku turikubaasa kubutahamu.
Yes that's very good introduction, hati obukama bwa Ruhanga obwobu, obu baingi tutwire tutaramanya kandi nangwa buturi haihi, buri omu mitima yaitu nk'oku Baiburi eritugambira. Kwonka turabwebuzabuzaho, tutarabumanya, tuhugire omu bindi, omu bi, omu miracles, omu biri na biri. Kwonka hati Eliza aturenda kumanya omu omu Bukama bwa Ruhanga turabaasa kutaahamu tuta. Baiburi eratugambira ngu okutaaha omu Bukama bwa Ruhanga, nainga shi Obukama bwo bwonka, it is a kingdom. n'obukama ninga shi obugabe bwine king ekiramanyisa okubutaahamu oshemereire kuba oyine passport, waaba otiine passport oshemereire kuba ozariirwemu, n'ebintu bibiri, okutaaha omu ihanga oshemereire kwija na passport okaji presentinga aha boda okataahamu ninga okazarirwamu then okataahamu kwonka aha turi kugamba ahari citizenship Citizenship yes hariho abaragitunga batazarirwemu kwonka twena turikizana ngu egyo process nendingwa. So hati okutaha omu bukama bwa Ruhanga okaba a citizen okagira national ID yobukama nikibaho kita? nk'amasiimwe. Kirabaho eky'okubanza n'okuzaarwa. Turaza kukireeba Yesu arikugambira Nikodemasi omuri Yohaana eshura ya kashatu. Yesu akagambira Nikodemasi, Nikodemasi akamubuuza nimbaasa nta? Yaamugira ati nooteekwa kubanza waazaarwa obwa kabiri. Ha, kyamugumira ninzaarwa nta omuntu mukuru arikaabaasa kugaruka omu nda ya nyina? Ruhanga yaamugira ati buzimazima ninkugambira nti omuntu otaziirwe obwa kabiri takubaasa kutaaha bukama bw'eiguru. Kutunga identity ninga shi citizenship y'obukama oretenga kuba oziirwe obwa kabiri. Okuzaarwa obwa kabiri. Omwoyo Orikwera, eh, kuzaarwa by water and by the Holy Spirit, that is the second birth ey'Omwoyo Orikwera. Mbwenu ku oba otaziirwe na Mwoyo Orikwera, totaaha Bukama, togira citizenship, oguma ori omu, Abaganda nibo barabeeta ababundabunda, aba, empungi, oguma ori nk'empungi omu, omu Bukama, oguma o, o, Ori nka tuwarisiti otahami, otarikubenefitinga aha by'Obukama. Kwonka hati twareeba ngu Kristo akagira ati, Nooteekwa kuba oziirwe obwa kabiri. Nooteekwa kuzaarwa obwa kabiri. Shi noozaarwa ota? Omwoyo Orikwera. Sitizininshipu egi, ei twena tushemereire kurwanira kandi tukatunga, ey'Obukama bwa Ruhanga, ey'Obukama, ya Kingdom egi, kugira ngu tubaase kuhikamu reero tu benefitinge aha by'Obukama, reero tutuure nka princes because Baiburi niyo eratugambira ngu Ruhanga akatuha obushoboorozi kuba abaana be. Abaana be okuzaarwa Tikugira ngu turaza kuzaarwa nka Yesu ngu naitwe ngu ba maama baitu bagire enda y'omwoyo orikwera aa, still that same birth y'omwoyo orikwera noza kwetiisa ebibi ozaarwe obe omuntu musya ebyaira bibe byaira hati obe omuntu musya ebyenyima obireke Hati otandike ogaruke obe omuntu musya, Obukama bubale bwategyeka omuri iwe. Obukama butegyeka ahu ori, butegyeka omu byawe. Oshange ngu ku oraabe woine eitaka ryingi, orite under the government. Ku oraabe woine ebintu byingi, obite under the government eba eriyo yaategyeka.
Ey'Obukama bwa Ruhanga. Ey'Obukama bwa Ruhanga.
Etegyeke ebyawe byona. Ahabw'okuba ku eraabe etategyekire, biri tori under the kingdom.

Haza muntu we, kingdom egi ngiire kushanga nashanga teine ekakwate nezi governments zeitu aha omu nsi. Hakuba bible eratugira ngu nebiragiro byensi tibitukwatwaho ahakuba ebyeitu nebyeiguru. Supreme, yeah. Ebi ebi ebyensi itwe turabikiriza ahakuba nibyo biri, orara na Yesu nawe akagyenda yaza kush- kusharwa, yaza kubarwa, bakamutwara baza kumubara omu census ya Kishari. and kwonka akaba ari aha mission y'obukama. So okutaho omu bukama kiramanyisa ngu ensi egi tiyo ey'amaani ahari iwe, ahari iwe eby'amaani n'eby'eiguru. Eby'eiguru, eby'obukama, constitution erikukutegyeka n'eya na courts z'ensi egi tizishemereire kuba zirakucwera orubanja, toshemereire kuba orahabana omu courts z'ensi ezi z'ensi egi aa, oshemereire kuba orareeba eby'obukama bikabatereeza nk'ab'oruganda, nk'ab'eka emwe, nk'aba kingdom.
Ahabw'okuba Obukama bwa Ruhanga bwine obushoboorozi aha bukama bw'ensi, aha butegyeki bw'ensi. So ebi barikukora omu gavumenti nibaba nibakopa kwiha aha by'obwa Ruhanga. Kwiha okugira ngu nibabihabaho bakore ebindi ebitari byo, kwonka Obukama bwa Ruhanga bwine obushoboorozi aha butegyeki bw'ensi egyo. Kandi nikyo orikushangira n'aha muheru gwa byona, buri muntu nooshanga naayetenga Ruhanga. Yaaba ori purezidenti, yaaba ori empura, yaaba ori owa eventually, naija kuba naayetenga Ruhanga. So nk'oku yaagamba mugyenzi wangye, okutaaha omu Bukama bwa Ruhanga, nooteekwa kuba oyeteisize ebibi. Tihaine oku orikwija kubona Omwoyo Orikwera oteeteisize. Omwoyo orikwera nikwo kamanyiso, okushuuruurwa nikwo orikutugira ngu nikwo kamanyiso akariba kari aha maisho gaitu akarikworeka ngu aba nibo bantu abu Kristo yaacungwire. Siirwe eribe turiho, paasipooti nari satifikeeti y'Obukama bwa Ruhanga n'omwoyo orikwera. Abantu baingi tibarikubimanya, abamwe nibateekateeka ngu Omwoyo Orikwera n'okugamba endimi. Ninga kutetema.
Omwoyo Orikwera n'okutetema. Omwoyo Orikwera n'okwetuura ahansi. Omwoyo Orikwera n'okuborooga. Omwoyo Orikwera n'okugamba munonga. Ago ti mazima. Ebyo n'ebi abantu barikuba nibagyenderaho. Naabaasa kubikoresa kwonka ti yo identity, that's not who he is. Ahabw'okuba Omwoyo Orikwera ni Ruhanga. Aine obushoboorozi ahari buri kintu. Kandi aine amaani garikukira. ag'ekintu kyona eki waarareebire, eki waaramanyire. Yes. Ku akukwijaho omu maani ge, na n'okweteera ahansi tikukira. Mm. Musa ku ayetengire kureeba Ruhanga, yaamugira ati, Ninza kukushereka omu nkushereke n'ekiganja kyangye, Mm. otakaafa. Musa ku yaareebireho kakye yaaburwa, obwo ati, Naakweshengyereza. Ndeka. eh, okukureeba tindikukyetenga Mm. so kandi ogwo niwe ruhanga nk'oku twine ebicweka bishatu ah, soul spirit and flesh so nk'oku twine ebyo bicweka bishatu nawe nikwo ari omu bicweka bishatu oku yaizire aine amaani arikuhanga oku yaizire aine amaani ari omujuni oku yaizire aine aine amaani kutuura naitwe nk'omwoyo Mm. oku yaizire ari omujuni acuriire na n'omwoyo nikwo ari omuri itwe n'omucureezi munonga. Ku yo Baiburi neetugambira ngu ku arigaruka aha muheru kucwa orubanja ahari abo atarikureebwa n'amaisho hati nk'oku tureeba, ku yo hariija omu kitiinisa ky'oburamuzi, buri muntu aryabwerabwera, ab'ebibi baryayeshereka. Baiburi neegira ngu na n'emigongo eryaba neeyeshereka neehunga. Ngu abantu ngu abagabe n'abategyeki b'ensi baryagira ngu reka tweshereke aha mabare gagye ngu reka reka naitwe turiyo nitweshereka. Niturondaho kuhungira ha buzire ahabw'okuba obwo araija omu kishushani ky'obwa Ruhanga n'obutegyeki kureeba abaamugomiire. So okutaha omu bukama bwa Ruhanga. Ruhanga n'omucureezi. Omuntu obuurira with impunity. Nyowe ninkira kubatangaarira. Omuntu naayemerera omu kituutu omu mwanya gw'okubuurira ajumiirana. Tingimanya yaaba oku nikwo kiri okuheereza Ruhanga. Nyowe noonsira ngu ninkwo kuheereza sitaane. nibateera abarwaire mbwenu nibakora ebintu ebi orikureeba ngu ebi tibintu by'obwa Ruhanga ahabw'okuba omwoyo wa Ruhanga kutambira omuntu oburwaire tikirikwetengyesa kumuteera mbi nonononono aine amaani g'okwemereraho ati dayimooni yonka ekairuka aine amaani g'okukora byona ebi orikwetenga kukora omwoyo wa Ruhanga ainiire kimwe amaani maingi kandi niko kamanyisa kwihaho ku aba naaza omuriitwe Amaani agu agakuzibira kukora ekibi eki waabaire otwire nookora, ago nigo Ruhanga. Nooreeba omu sayansa omuntu ku arikuba ari addicted with drugs nk'enjaga omuri kubi arikureetsiza kimwe enjaga, baaza kugimwihaho omu rehabilitation centres, nibamutwariza mpora, baguma nibamwihaho kakye, nibamwihaho kakye, nibamwihaho kakye. okuhitsya ahu omubiri gwe gukamanyira. Baarahuka, baahika nibagishara bata? Nibagimwihaho. Omuntu enjaga neemwita. Mm. Kwonka omuntu naimuka ajunwa one single day, aikiriza Kristo, enjaga agireka and with no effect. Torimureeba naatetema, torimureeba naahurukana, torimureeba nairuka. Amaani gariya gajuna nigo gakuba gaamutaahamu. Gabingamu amaani ag'emizimu y'enjaga ebaire ereetserera n'amarwa aga ebaire ereetserera. So okwikiriza Omwoyo wa Ruhanga kutegyeka omuriiwe, Yesu niho yaagira ati, Muri abamanyira aha byana byabo. Ebikorwa by'omuntu ebimurugamu biba bi. Beitu emirundi emiingi okujunwa tibiri n'ebitugamba, okujunwa n'ebitukora. So omuntu noomumanya ota ngu ari omu Kingidomu ya Ruhanga? Noomureebera aha ku arikugyenda. Egyo niyo certificate ei tuheebwa omu kingdom. Niyo birth certificate ei turikutunga. Birth certificate erikutunga niki? N'omwoyo orikwera. Then kikureetera okworobera Kristo, kikureetera okuba ekanisa ehikire, kikureetera okuba omwebembezi ahikire, kikureetera okuba owa ura otarikwiba, kikureetera okuba omushaho otarikwiba mibazi, kikureetera okuba rooya otakurya nguzi, kikureetera ahabwaki? Ahabw'okuba obukama bwa Ruhanga nibutegyeka omuri iwe. ekirikumanyisa ngu okataahamu n'omwoyo omubikamwe. Baitu hariho n'abapooriisi abu okumanya aha muhanda atarikubaasa kurya nguzi nari ngu aihe esente aha muntu. Abo ni bakye.
Nibakye. Hariho abu ndikumanya, hariho omwe twaba turi nawe ow'omu Seventh Day akaagira ati, nyowe timbaasa. Ati tinkubaasa. Ati nindeeba omuntu nkukwatire eky'amazima nari nkurekurire eky'amazima. atakubaasa kurya nguzi. Ahabwaki? Ahabw'okugira ngu we n'obu turikumureeba ari aha naitwe, Mm. tihariho oruri ari. We Orureda naategyeka ari omu obukama. Bukama. Mm.
Ari omu Bukama, akataho akari omu Takutegyekwa nsi egi, Ah, ah. takutegyekwa by'ensi. Eby'ensi tihaine eki birikubaasa kumutegyekaho, Yeah. obukama bwaba buragamba eki. Yeah. Hati obukama bwa Ruhanga burarenganisibwa because Baiburi eratugira ngu turyategyeka, turya- turyakwatanisa na hamwe kucwera ensi orubanja. Yes. Hati itwe ababa batahirwe omu bukama, na naiwe okwe ku orabe watahirwe omu bukama, ori a citizen, okahebwa obushoborozi kuba omwana wa Ruhanga, kuba omwana wa King, oryakwatanisiza hamwe nasho okucwera ensi orubanja. Kwonka kugira ngu hati okiri aha omu nsi omu, oriho nka ambassador, obukama O, yes, ori esitizini w'Obukama. Oine National ID y'Obukama y'eiguru. Hati, ngu okugigira, torikutuura mu iguru ezi eshaaha. Ori aha omu nsi. Why are you here? N'okugira ngu oyongyere ku extendinga Obukama. Abandi babwijemu. Abandi babumanye. Baruge omu bi barimu. Baruge omu bi barikutwa, ebi barikuteekateeka ngu biine omugasho. Baije bareebe Obukama, haza baguze ebi barimu, babireke byona babyeteise babirugeho baije omu bukama. Kare ku twabaire turi bato, nka- nka- nka- nka ba- banyaanya bangye ba- ba- baine nkahu bari, ba- baagye baagoma nk'aha mugyera, nyowe banshanga omu ka ntebe nkaine ndi good boy, so bangire ngu rooka obeete haza baije hane ekibooko. Nyiruka mbeeta nangwa ka kibooko obumwe nyowe nakaboniire kugira ngu baaza kushwekyesa obu kibooko obu butagizire ki. Hati nyowe nza aha rubaju rw'oha, rwa maama ninga rwa taata hati kandi bari bajumara hari because nyowe nandi good boy nsigaire omuka bari baazayo baagoma and that's what we will be. Itwe turi ab'okugambira ensi Because na naitwe tukagambirwa, tukaba turi enyima, tukaba turi okwe, tu- tu- tu- tuburire omu bibi. Mm. Kwonka twaheebwa omugisha haza twagwakiira, Mm. omu mbabazi nyingi twayakiira citizenship egyo. Mm. So okwakiira citizenship egyo, tushemereire kugi transmitinga aha bandi, tukabagambira, tukagambira ensi yoona ku erayangye kujunwa kumwikiriza, Mm. itwe turaza kushutama hamwe na Kristo na Ruhanga Mm. reero tucwere abo abaayangire kuhurira Mm. orubanja. Yeah. Hee, nyowe ninteekateeka nikwo kiri. Yes.
Nikwo kiri ahabw'okuba ah, ku orikuba ori omu Bukama obu orikumanya ngu bwine obushoboorozi aha, aha bukama obundi bwona oburiho, nooba noohurira oine amaani. Kandi obu ku bukuza kucweera bari orubanja, obundi noobaasa kubaraba bagire ngu hariho eki naki naki, hariho eki n'eki n'eki, bakozire eki n'eki, mbwenu tutwaze tuta. Ahabw'okugira ngu ori omu bukama obwine amaani kandi obukozire gye, oba orikumanya ngu ebi nibyo bihikire, oine ideas ezirikubaasa kukondeminga ebi bariya batwiremu nibakora. So noyimuka naiwe nogamba. And indeed hariho n'ebi Paulo arikugamba omu Bakorinso ngu imwe hati obu mukiri omu nsi omu mucwera orubanja abo boona abarikugira ngu bari omu nju ya Kristo. Nituheebwa obushobozi kwonka nomanya ngu omuntu wakuba ari omu kibiina mugye oti kwonka ekiridi waturusya nokora eki, niiwe omushuma, niiwe da da da nogambuuka ati reka kuncwera orubanja. Hati Yesu akagira ngu otaricwererwa, mureke kucwererana emanja ngu nimwe mutarizicwerwa. Mhm. But meanwhile,
Ndi omu orya- fellowship Eh, nshambane nabo nyine omu fellowship muze kungambaho kuntebenkanisa nyange ngu mutancwera orubanja. mutarincwera orubanja Bible really netuha orusa orwo rw'okucwa orubanja. Negira ngu abo boona in the household of faith Mm. twine orusa rw'okubacwera orubanja. Actually nagumizamu omushoro nk'ogw'ikumi nebiri ogw'ikumi n'eshatu aho omu chapter five ya first Corinthians nagira ngu abo aba- ab'ensi abatajunirwa abatari mu mu bukama Mm. timwine buzaare rw'okuba timwine rusa rw'okubacwera orubanja mubarekyere Ruhanga Mm. babe ni- wa- niwe aribacwera orubanja kwonka abo abari omu nju Mm. y'okujunwa Mm. mubaineho obushoboorozi kubacwera orubanja mbwenu abo abatakabaire citizens abatakakiirire mwoyo orikwera Abatakajunirwe, abatakamanyire mazima, titwine rusika gw'okubacwera Ah, ah, orubanja. titwine rusa.
Kwonka abo abaitu abarikweyeta abaitu, Yes. tutarya nabo.
Eh, nagira ngu n'okurya mutarya nabo. Paul nagira ngu don't eat with them, n'obu kwakuba okurya otarya nabo. Eh, ahabw'okuba already nibashiishankana. And ku orikuza kwetegyereza, abamwe nibagira ngu bajunirwe baine omwoyo orikwera, nibabyeyeta ruyari tibaine mwoyo orikwera. Ahabw'okuba burijo omwoyo orikwera aturumirize, Nyowe ngambire ekibi eki orikumanya eki waakozire otamanyire. Shana nk'ebibi ebiri imoshono. Nk'omuntu kutabura wakwata ekiniga okamuteera nk'entomi. Noheza okyefunsa oti yamaawe eki naakora ki? Oyekwata aha munwa ogira ngu eki n'eki. Nk'ebibi yaaba n'obushambani.
You plan oronda n'ahu orayeshereke. Obushuma. ekirikumanyisa Oza ekya kuteera enjawulo Hey! banza okibaza, Yes. okibaza n'oku oraabe ihe, okibaza ori nk'ekishuba. Yes.
Ekyakureetera kubariirira otyo bwona n'omwoyo orikuba yakugumiza ati ni kibi. Ni kibi, ni kibi. Ahabw'okugira ngu noomanya ngu ni kibi nikyo kikureetera okweshereka. So aho nigwo niwe ogwo muntu ou Paulo arikugira ngu n'okurya otarya nawe. Ahabw'okuba yaaba naamanya ekibi, yaagomera omwoyo orikwera, yaagumizamu yaakikora. Kwonka abantu abatajunirwe tikunywa amarwa haribo n'eby'okurya really tiza normal thing. Mm, it is normal kubonayo akahara akashambana nako Yes. it is, it is actually something to celebrate Aha. Eh, Oshanga- kari nakabaasi Eh, kari- oshanga ngu n'omushaija n'omushaija w'amaani Eh, aine omukazi omu ka kwonka naamutsigaho aza ahandi. Eh, So nikitangaaza kushanga omuntu naagira ngu ari omu bukama bwa Ruhanga kwonka atakubaasa kucureera. tarikubaasa kucureera ahabw'okuba waaba nooreeba karentire ebiriyo nibitushiisha nk'ebi twabire nitugamba ebikwatiraine n'amaka, nibireetwa obutagira mwoyo wa Ruhanga omuriitwe. Omuntu akora kubi nkana, asharamu ati ninza kuguma mujume buri izooba, ati ninyija kurwana nawe buri izooba naakimanya oruredi ahabw'okuba yaakimanyire ngu naayenda kumukorera kubi mm. kwonka yahanga nagumizamu akikora ahabw'okuba naayeyeta ori omu bukama kwonka timwari haza ngira niwe ogwo paulo arikugamba ati bakaija kutata obusingye bwaitu tibari tibwaitu mm. kwiha bakaija kutata obusingye kandi nyowe eki ndikureeba aho ku Ku oriba ori aho, ahakuba eki eki waagamba nyowe naashanga gari amazima. Tihaine ekintu oba akasente koona aku naariibire oba omuntu ou naari, nambwenu butaizire za WhatsApp, na waaba oine ekiniga orenda kujuma omuntu, orenda kumutekisitinga, nakyo orakitestinga otakakigizire ngu senda, omu mutima Yes. mwoyo ku yaguma arikugira ati kwonka ku waaza ku Mm. orashuha okisangure ninga ogumizemu okisindike Yeah. so omwoyo orikwera ogu nshangire ngu ku ora- ku oramu- ku oramwima okutu Yeah. eventually oraza kuhika point oshange ebintu orabikora bikaba normal okashanga eiraka eryo ritakiri Aha.
mbwenu oshanga ngu erwo eiraka ku ryabure oyeririre, Yeah. omanye ngu Ruhanga akutsigireho, Yeah. omanye ngu omwoyo, omanye ngu ngu your i- identity, ID yaawe y'obukama etwirwe, Yeah. tokiri w'obukama, Ah, ah. ori owa seeri, Eh, you were now, mbwenu bakakucwa oku bakucwaga omu kika. yeah. Ahakuba eiraka eryo rishemereire kukugumaho, ahakuba Ruhanga ku araba arakukunda akutaho omutima kutebeekanisa. Yes. Nk'oku entaama waaba oziriisize, Mm. oziine orikuzitambuza hakagira eyagyezaho kubura ogiteera, nikyo kimwe na Ruhanga waitu ku ogyezaho kugira ngu okore ekitari mu buteeka bwa Kingdom akutereeza kwonka ku oba waabuzire hoona kutwariza gye entaama ku yeebaga yaabuzire waahikire omuka bakagira ngu egi yaabura ogarukayo oyiruka nangwa na kibooko ogitsiga enkoni ogitsiga okigibona tihariho kugiteera ahabw'okuba nooba oshemereirwe. Ruhanga okukubona, okukureeta omu bukama akashemererwa. Yeah. Kwonka kandi ku ogyezaho kubura, azaho agyezaho kukuta omu muhanda kwonka ku oyanga nkana akureka. Yeah. Eryo iraka eryo ku rirakuburire, Yeah. Iwe omanye ngu waareeba waahwerekyerera. iwe ku orireeba omu magara gaawe Mm. nookora ebibi Mm. otaine conviction omanye ngu Ruhanga akurugire. Ekyo ni kimwe. Ku orikureeba nookora ebibi nkana bitamanywa bikaguma bisherekire, nabwo omanye ngu Ruhanga akurugire. Ahabw'okuba Ruhanga ku arikuba akukiriho naayenda ngu ojunwe, naakuhemura. Naabeihayo nihagira owaakireeba. Ahabw'okuba naayenda oyeteise. Kwonka waareeba ebibi byawe noobikora akahunama akakuhweetsiza okabikora okasakisidinga, omanye ngu akurugire. hariho obu ngyezaho kwiba sente manya naashemererwa because nkaba ndikutaaha nyinemu sente zihikire, zikabura, zikabura kwonka n'omu mutima nkaba ntaine busingye, ndikureeba akasente mpurire kwonka omutima gwangire, nkaza kuhika omuka kuzironda omutima gukya mbwenu gu- gu- gufundaine, oramanya kufundaana? Gufundine naahika ou naazironda zaabura. Kwonka omu mutima gwangye naasiima Ruhanga. Ayebare ahakuba kikeereka ngu akaakyanyenda, akaakyantaho omutima. Hati niinyenda ngu tugaaniire ahari eki. Abamwe baragira ngu ku oba waajunirwe, oba waajunwa. tihariho kugira ngu nooza kuheza ogwe nainga oruga omu mbabazi, oba ojunirwe forever predestined kuguma ojunirwe, hati ekyo is it true nainga. Ekyo kyabaire kiri kiri true nikiba nikimanyisa ngu okujunwa tikuriho ahabw'okuba Saulo akaba ari omujunwa. Saulo omugabe w'okubanza wa Israeli akaba ari omujunwa n'omwoyo orikwera akaba ari omurofa. Baiburi netugambira ngu kubaherize n'okumushukaho amajuta yajoyininga abanabi yaragura. Akaba ari nabi ahari Ruhanga. Kwonka eizooba ku ryahikire ku yagomire emirundi ebiri eyi arikugamba na Samuiri, Samuiri arikugira ati ekibi ky'obugomi ni nk'oburogi. Ati kandi Ruhanga nakunda okumworobera okukira okumugomera. Omwoyo wa Ruhanga yaamurugaho. Baiburi neetugambira ngu omwoyo wa Ruhanga ku yaamurugiraho ati yaaza ahari Daudi, Saulo yaagwa eiraro. Beitu weeza. Saulo ahu Daudi yaabaire amuteereraga enanga ngu omwoyo orikwera akaamurugireho. Hey okujunwa it is a deliberate thing nokikora nkana otaha omu bugabe matayo ngu okuruga obwe nibabutwara kifuba obugabe bwa Ruhanga nibabutahamu kifuba tikintu kyorikugira ngu noba oryaho ngu nikibaho otakimanyire oti nyowe ninza kubushesha nashanga najunwa it is a lie. Hati iwe naakugyema kukora ebyo mpaho? Ruhanga tarikutugyema kukora ebintu nk'ebyo. Saulo obu barikugira ngu Ruhanga akamugyema okujunwa, Ruhanga taragyemire Saulo okujunwa. Ruhanga, Yesu akateera Saulo arikuza kwita abajunwa. Ku yaamutaire, Saulo yaamanya ngu Kristo, nk'oku akazooka, Yesu akazooka. Ku yaaherize kukimanya, we wenka yaamwakiira, yaabona kujunwa. Eky'okureeberaho naakuheereza Saulo ogwo yaaba ow'okubanza omu Old Testament. Yohaana ikumi na itaano, Yesu naakigamba ngu ndi omuzaabibu, imwe muri amataagi. Eitaagi eritaana tataritema, ku riheza kwoma barita omu muriro baryosya. Egyo analogy noogira neekora hari ki? Kugira ngu eitaagi orirye riri ahari Kristo. Kristo niwe muzaabibu. So ekyemanyiso orabaasa kuba ori omuri Kristo.
Kandi tihariho Ogwo.
kijuma ekiteera aha itaagi. Okireeba? Eh, Ebijuma byona ebirungi byera aha itaagi. Kwonka ku riribura kwera, eh, nk'oku omujunwa abura kugumizamu kujunwa naayeera ebyana ebirungi, mm. atemwa. Kandi yaagira ngu, Tata mutema. ayomo.
Ye- Yesu waakugumisiririize Yes. kwonka tata yaija ku- kutereeza omusiri gwe, Yeah.
akakushanga otaine byana, Yes. ori aho orimu kwebuzaabuza ori omu fellowship, ori omu Eh. shambani, ori aho ori aho.
Ori omu Akutemba. kanisa buri sande niwe arikuceera niwe arikubanzayo. Titeekateeka ngu okujungu eki n'ekintu kiri permanent. No.
Mm. it is what you do deliberately nokikora nkana okigyendereire Obutoosha. obutoosha osharamu okurata kristo tihaine ekihango eki arikukwenza eki omwoyo ori- orikuhwera orikuhurira nakugambira ngu yetiise nikyo Mm. kikuru Mm. nokwetiisa ebibi okagarukana na ruhanga Mm. okaza aha layini kwonka omuntu yaaba yajunirwe nagwa
Ekyo kyabonera kukimanya. Eh, nagwa em- hakucware abari omu baiburi abagwire ni baingi kandi Mm. abagumire bemereire nabo ni baingi Ahabw'okuba naagamba Saulo, Yusufu akaguma ayemereire, yaasingura muka Potifa. Yaija yaahika aha kusingura aha mutwe yaahinduka owaakabiri ahari Faraaho omuri Misri. Yaahinduka entandikiriro y'okujunwa kw'abaana b'Israeli kuruga omuri Misri. Samusooni yaija yaaremwa Yaaza owa maraaya, Ruhanga yaabaire abagizire ngu Abaisraeli batarishwera Abanyamahanga, yaashwera Omunyagaaza, arikucwera taramushwire yaashambana nawe ori ekigyendererwa kye, yaamwihaho enaama, yaamwatuza, yaamwiha omu kujunwa, yaayatura ebi atashemereire kwatura, yaamugarura omu butajunwa, eventually yaafa amwihiremu amaisho. yamucumita amaisho gaagaihamu. Samusooni yaaba empumi, eventually yaafa. Kwonka akaba yaabaire ashukirweho amajuta, ari omuntu w'okujaaginga, kucwera Israeli emanja kandi nan'okugihanguza entaro physically yaaremwa atyo. So noobaasa kuba waajunirwe obugomi bwaawe, abo boona abaagwire n'obugomi. Saulo akatwarwa obugomi, Samusooni akatwarwa obugomi, abu Yesu arikugamba omuti ogutarikwana n'obugomi. Ahabw'okuba Samueli naagambira Saulo ati, Ekibi ky'obugomi ni nk'oburogi. Mbwenu okworoba ni kikuru, Oweishe-emwe ori okwe, kandi eizooba twamanya ngu. N'obu ojunirwe, Mm. Waatahire omu kuri. Mukama, eh, n'obu waatahire omu Mukama citizenship ogiine, it can be withdrawn. it can be withdrawn Yes. kandi orabaasa kuba empungi. Yeah. na munonga omu ihanga ryawe niryo rimwe katugire ngu ori omu kingdom tibarakwikiriza kugira i- ihanga eryawe omu kingdom tibarakwikiriza kugira n'eitaka eryawe byona n'ebya n'ebi owahaiguru iwe ohika oteekateeke ngu manya orutookye oru n'orwangye reero ogu waakwatiramu weena n'omuzigu waawe tiwaamanya oba ariire kwe tiwaamanya oba akozire ki eri itaka n'eryawe egyo emotoka n'eyaawe then torikwenda kuha nanka lifuti then hati manya okazaaho okatandika Okatandika kurengyeza ba nanka, okatandika kugambira abaana baawe kubashoma, bakakurwanira eihari, ebintu nk'ebyo by'okurwanisana omu ngyeri y'okugira ngu turi abajunwa, okaza kuha obujurizi omu kanisa okabuha orikurengyeza ba nanka, okaza kweshanga okashanga citizenship yaawe eshaaha yoona eraba withdrawn Yes. ahakuba engyera ei orikwekwata aha baana baawe omwana akashaasha okeeshanga okeeshanga ngu oine kumutwara omu bafumu ngu waakuba waafa aratambura Mm. ngu amaguru tigamugaye Ngu tigamugaye. ekyo nakyo kikanyire Mm. ngu waafa aratambura amaguru tigamugaye oyiruke omuri ba pasita oheregwa oshanga oyeshanga omu bafumu ngu ahakuba ngu omwana waawe omwana akuremeesa eiguru nawe wenka ohendera orikumuremeesa ki iguru iguru Eh, nawe- omutwaro omu kuramya sitaani Yeah. so hati oshanga ngu n'obu woba oine citizenship eshaaha yoona baragikwiha Yeah. ahakuba ahabw'okuba oriyo nookoreramu ebi otashemereire kukoreramu mm, eki ekintu ky'okugira ngu omuntu yaajundwa etakugwa kikareetwa sitaane yes we takubaasa kukurekura kwonka iwe noobaasa kukutoroka mm, noobaasa kutoroka omuruga omu ngaro ahabw'okuba obwo bushoboorozi n'orusa obyine, oshemereire kuba noobaasa kwerinda. Baiburi neegira ngu yerinde buri izooba kumara omwaka emirundi bishatu nkaaga n'etaano. Baiburi neegira ngu be careful. Oine obujunaanizibwa bw'okwerinda. With fear and trembling. Yes, work out your salvation. Okujunwa kwawe nooteekwa kukoraho. Eby'okugira ngu Yesu akagira ngu ati boona mbiine n'amazima abiine, kashi Yuda akayaragiire? Yuda akaba atari ow'eishe-emwe? Munonga! Yuda akaba ari ow'eishe-emwe omu baabaire nibakora eby'okutangaaza. Yuda akaba arimu. Akaba ari n'omubiiki wa tiimu yoona. Niwe yaabaire naabareeberera bagiire aha minisyo. Kwonka Yuda akaragara. Petero kuraatareeteisize, akaba ataagaruka mu Bukama. Ekyamuhiriire akeeteisa. Yesu nawe naijuka arikumugambira ati, Nkushabeire ngu ku origaruka ohamye bagyenzi baawe. abaatiimwa. Ahabw'okuba Yesu akaba naamanya ngu hariho okugwa. Kandi akaba naamanya ngu na Petero omu barikugwa arimu. Ahabw'okuba akamugambira aha kyaha kiriho hariya. Bariyo nibagira omwe atiine ondiijo ati, Tiinye. Petero ariyo naagamba, Yesu yaamugira ati, Petero, hati akajugire nooza kuba waanyiha akaine kashatu. Aka yaataho amaryo. Ii, Ute- ahabw'oku- ahabw'okuba waagamba ngu we niwe arikubibaasa, omu mwanya gw'okworobera Omwoyo wa Ruhanga ori omuriitwe akaba niwe yaatutegyeka itwe nitumanya ngu bibaasa. Ab'eishe-emwe baingi tibarikubaasa kwetiisa ebibi bi baine ahabw'okuba nibateekateeka ku ndaabibeteise nibaza kunshekyeerera. Obukama bumurema, ayomaguza agumamu, atambura aza na mugongo, ahereza miriyoni omu kanisa, akora ebi byona ebi abantu barikureba ngu basiime, okwetiisa kwanga. Kwanga. Kwonka noyetiisa ota omwaami Paulo ori omu kanisa, ori mukuru w'abacebezi, mukuru w'amazaazi? mukuru manya ow'ekanisa Ow'Abakristaayo. w'Abakristaayo kare ori omwahure mbi noyemerera ota omu bandi kugira ngu wayetiisa hoona ama- kare ka noyetiisa ota obushambani hoona amazima. Mm, hati niba aba of course omuntu naaremwa kwetiisa ahabw'okutamanya ngu nikyo kirikwetengwa kuguma omu bukama. Tashi waaza aha kitanda kyawe okafukama okasha- okashaba okusaasibwa bikahwera aho. orikukushaba oha? Onshobiize nyowe okusaasirwa waakushaba oha hati? Hati ekiridi niinye oshobiize, oibire ebintu byangye nari oitsire embuzi yangye. Ku waaheza waaza aha kitanda kyangye waatsimba amaju waashaba okusaasirwa, nyowe tiwaija kunyeteisiza reero nkusaasire? Nyine kweteisiza Ruhanga nkaija nketeisiza omuntu ou naashobiize.
Kandi ebi waashobiize otagaruka kubikora, okwo nikwo kweteisa. Oku nikwo kwetiisa. You, you look at currently, omuntu naaza omu fellowship aimuka aheereza obujurizi ati ataba ishe-emwe nsingwire ekibi ky'obushamba nari ataba okwombi natandikire kushambana kandi obwe ndi ow'eishe-emwe atakahikire muka aba fellowship nibaba baakigambiire omukazi we nari omushaija we ngu manya ngu omukazi waawe yetiisa obushambani, manya ngu omushaija waawe yetiisa obushambani ngu uhmm ngu imwe siriimu y'abaiti imwe babaheeza. Obwe yaaba naakyetiisize omu Ni mu fellowship, bishe-emwe. eeh omu bishe-emwe.
maybe ariyo na planinga nari obundi obe namushambanisa nabari omu fellowship mbwenu akigamba openly ngu ogu muntu atagaruka kugira ata kumwekururaho atagaruka kutekateka ngu ari nawe owabyetisize kwonka akiza kuza kugira ata shanga yaza kuhika omuka bimutangayo haza babitwarayo nabo bagumizaho tumutendereze tumutendereze abishemwe nituza omwiguru itwe manya tukajunwa namara emyaka makumi ashatu njumirwe. Okumara emyaka makumi eshatu ni kirungi, kwonka n'embabazi tokikozire ahabw'okuba okibaasize. Omwoyo orikwera ku oraabe omworobeire okiri mujuni rwe, kwonka ku oraabe otamworobeire noobiiha. Oriyo noobara emyaka baitu tori mu Bukama.
Okujunwa obwire buraingwa tikyo kikuru, ekikuru n'okumara ojunirwe.
Guma ojunirwe. Kandi Saulo taragwire aha muheru naheza obwo obugabe bwe akutegyeka. Ayi bambi.
Eka ye yahwerekyerera. Yes. Atwire ari omugabe emyaka miringwa. Eeh, eka yahwerekyerera, na n'omuhara owatsigaire owabire ashwirwe Daudi, Ruhanga yamukyena yafataziire. So eka ya Saulo yoona literally ekahwaho. Hakatsigaroho kya kimuga eki Daudi yaagiirira embabazi. Eh, eh, Eh, mutabani wa Yonasaani.
eh. Eh, Mefiboshesi niwe yaagumireho niwe yaasigaireho. Eh, hati mbwenu tushanga ngu ah, n'obu ojunirweho, hoona bambi embabazi tukizeetenga. hoona bambe tukiine omurimo muhango ogw'okukora hoona bambe citizenship egi ey'obukama it is not a guarantee we have to work it out we have to work it out and kugira ngu turi aho omu nsi niho obujunanizibwa bwaitu buri. Ekiriida abantu nohurira yakugira ngu salvation is for free ngu it is not by works yes Paul nakigamba ngu it is not by works and I know how much can you pay for salvation? Teeruho ahabw'okuba Yesu niwe yaashashwire. Kwonka still Baiburi neetworeka ngu ku ojunwa togaruka mu bibi ngu ahabw'okuba okujunwa kuri free. No. Ahabw'okuba still Yesu naakishoboorora omu, naakigambira Yohaana omu kushuuruurwa I think ni uh, 22 verse 11 and 12 Mm. narikugira ati reeba ninyijajuba n'ebihembo byangye kuzimuurira buri omwe nk'oku yaakozire Mm. tikuri ku yaagambire Mm. tikuri ku yaahuriire kuri Ebikorwa. ku yaagiire omu fellowship n'ebikorwa hati omuntu akuba naagira ati ah, it is not by works is just he's just looking for excuses mm. kugumizamu nakora ebitahikire but the truth is salvation nebikorwa kubira ebitari bikorwa niki nokutendereza nokuza omu fellowship okashambanirayo mm. nokuza omu mission okagumizamu nokora ebitahikire hariho ekwe kikankyereke nanaza kukigamba kyakiri kihango so uh, okujunwa okujunwa mm. it is still works Abamwe nibagira ngu n'ebihembo ebi Yesu arituheereza aha muheru kubituheereza Nkai. Ngu nikyo eki arikugamba ati, Nja juba n'ebihembo kuzimuurira buri omwe nk'oku yaakozire. Okujunwa, it is not by works waaba otakajunirwe. Ku orikuba otakajunirwe, it is not by works ezirikureetera okujunwa. Hati, Kwonka waaba waajunirwa ebi orikukoramu byona nibimataringa. Orikumanyisa ngu okujumwa it is not by works, it is by faith.
Waaba otakajunirwe, faith torikwija kukora ebintu birungi ninga kuha nkabooro kugira ngu otunge okujunwa,
n'okwikiriza nikwo kurakureetera okujunwa. Kwonka hati waamazire kujunwa, okujunwa kwabaireho, so hati now the works will count. Haleluya! Haza ako kaabonera, Eh, ako kaabonera munonga. Eh. Kandi niinyenda ngu naiwe ohurikiize okateho omutima. Yeah. Kugira ngu okwikiriza kukakureetera okujunwa. Kwonka hati omu kujunwa, the works, Yeah. nibyo biryakushashuza, nibyo biryakuhitsya omu iguru, nibyo Eh. biryakureetera Ahabw'okuba- okujwekwa ekirunga. ahabw'okuba nibyo byana sitiire ebi Yesu arikugamba ngu muryabamanyira aha byana byabo Fruits. nibyo Mm. bikorwa
Sheyaringa na munywani waawe nawe ahurire aha bukama bwa Ruhanga. Ahurire aha munonga, kukira munonga muteho omutima mutahe omu bukama bwa Ruhanga. Akahanda ako akafunzire. Obukama bwa Ruhanga iwe okwo wabuhisyahi? Ori aho ori omu fellowship kwonka ori omushambani. Ori omu fellowship kwonka w'omwepaako. Mbwenu ebintu ebyo tubiteho omutima kandi tureebeke ngu titwabaasa kurekura obukama. titwabaasa kuburekura for anything neither okuba sente ki neither okuba gavumenti yaakureeta Mm. kukukomporomayizinga. Mm. Ab'eishe-emwe amakanisa gaitu gakomporomayizingire Mm. ahabwa gavumenti, ahabwa aba- aba- aba- abakama mu- aba- aba- abantu abahanga omu butegyeki Mm. baakomporomayizinga kwonka iwe Make sure waaba waakwasize citizenship y'Obukama, waakwatsire Batarugayo. okujunga, waakwatsire Omwoyo Orikwera, otaikiriza hagira ekyamukwihaho. Amiina. Tuhamire aho.
See you next time. Blessings.